Pelele. Yes, jipandara. Kakoro wanyalo wuoyo sani ka ng'ato dang' Jikoni ka penji ni- experience Yes.
miseyudo e life E ngimana e ngimani experience ma in go an gi experience. inyalo wacho ni en experience mane Achiel kosa ariyo kosa adek. miwa miwa manitie
Jatelo kikwong inyisgi mari mondo awach mara sani. Be nyuogo osekayi nyuogo?
Nyuogo cha omboto. Ah.
Nyuogo nyuogo nyalo kayi to ilo.
Nyuogo omboto bede kitanda. to nyuogo chwarni be bedo e kitanda to nyuogo
nyuogo en gima bedo e sirwaru
kitanda ok obede en kitanda oborgo
to kayi odhi opandore e ginene odhi opondo e e bath e bath sirwaru e bath omete mari e bath omete mari eh Koro isiko mana kiguonyori e bath ji. To sama iguonyori ni Tiwinjo mamit. tinene koso ok inene. Olal, olal.
Kiongo ni nene ni to olal.
Opondo ni nyuogo opondo. Kowinjo ni chapni ni nyuogo e gima riek bwana en kowinjo winjo ni rwago lusi rwago ni keto piny ni. To osedongo oringo lalo ponde.
To kikawo siruaru machielo, Eh? machielo, siruaru machielo. Bende noseliwore molalie.
Koro nyuogo ni ojanja. Koro yadhe. Yath nyuogo.
Kokayi, kokayi kuonde mokayo gi kuot.
Wani guonyori to mit. Mit to kuodi. Kuot be kuot koro. Eh. Yadh nyuogo en ang'o? Yadh nyuogo en pi maliet. Inyume e siruaru koso ikawo pi maliet iole dendi. Ni ages ok ang'eyo ni kasa chwako pi mopopni. Ah, Taol ah. kuoma. Ok chwaki.
Ikawo siruaru tiketo e e sufuria.
E besen.
Oh, e besen. E, e, e sufuria.
Kisage
Sage no siruaru sufuria. Chwade kendo gi pi maliet. Ah. Koro ng'ato nyalo we ni yawa yawa to jodala ni tedo.
Iumo koso ok iumo? Inyalo kata umo. To igla dong' nya chwake maber. Koro sama pi cha popni e cha. Eh, ma pi popni. To wang'o sirwal to sirwal wang'o nyuogo. Oche.
Liet to donjo nyaka e sirwal. Koro eh. sirwal weng'o be. Koro sirwal weng'o. To wang'o nyuogo. Nyuogo be weng'o.
Koro gigo wang'ore. Koro onyalo budhe kendo maromo nade? Gokinyi nyaka odhiambo pod ichwake chwake sirwal. Tut, ah ah.
40 minutes to 1 hour. Nyuogo osetho, osechiek morumo e lewnigo.
Koro ibiyo. Mano yadh nyuogo. To kiwito anda mano ok yadhe. Ah, kiwito. E, ka anda iwito, iol gi anda no nyuogo nitiere anda. Tidhi rwako ang'o?
Wito tisewito. Ing'iewo moro.
Eh? Ma agole duka pok noliwore. Samoro nyuogo achiel nodhi opondo kamoro. E dendi kanyo. Ma ng'iewo gi odhi donje. To chako duogo yudo siruaru manyien to donje. Hey.
Ya then pi mi wacho cha. Koro pi maliet. Bas.
Awinji.
Sani koro ineno Arsenal osego mano koro game mako koche.
Arsenal otim nade? An akwero ga ji.
Arsenal eh. We mi Arsenal kichwa. Tomiyo.
Wach wa, wacha kupatia Arsenal kichwa. Tomiyo. Ati unaenda kubet Odibet. Ati unabet Ama Arsenal kichwa. Mossad. Ama gine machielo ni bet machielo ni. Eh? Ama ginene. Alafu unapea Arsenal kichwa.
Donge neno gima otimne yawa. Koro ya, Arsenal ang'o motimo adier? Bwana ne
gin kal mondo bola bola migot mondo odhi olone otamogi yawa. Bola bola migot idhi loyi. E gond jomoko. Ok ine gol.
Eh? Ok ine gol cha. Golo gine. Gineno gol. Koso joka nodagi ni ok logi. Gol to giliwo.
Chelsea nodagi.
Achiel nyonyango notamore. E gigocho gi Chelsea.
Koso ne gigocho gi kanyo. Ok en Chelsea bwana.

อ่ะ Pong ba? Ngini pong pao di ole wogi. Wa Pogba Pogba ni tie kuna die. Ha? Pogba. Ah, kan oken po. Ah, nge oken pong ba. Eh, Era. nane ne. Eh, mates. Ah Mates. ah.
Kodo ki yo de. Messi Messi- Messi no sai Barcelona.
Weri gi Barcelona ok wawuo. Wawuo Aston Villa. gi Arsenal. Messi Messi ni kanyo.

Joneno Rooney, eh, Rooney en kanye? Eh? Rooney gocho kanye? Aston Villa. Dong Rooney moko bawadi. Opira rumo. Opira rumo rumo kamano. Dong ma dakika di.
En dakika di mosati. Makoro gol donje. First half osenyongi. Eh. First half. En dakika mar 3 eh, minutes. Mabolo chako.

Mano wacho ni Solomon, King Solomon. Otimo ang'o?
King Solomon ne nitiere opira yawa. King Solomon nochako donjo opira. King. Yawa ang'o ma e wawuoye King kendo wadhi e polo malo e wadonj ke muma. Ataro ema wacho. Donge ataro.
King Tony Kucho koro but inyalo nyiso jo Arsenal ang'o gi Panola Jo Arsenal kon gi wuo kodgi yawa waywago u
gima otimore wan ang'o miyo kapondo ni jo Arsenal to gino wuok kweti Ya, jogi riek wan